Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn flimkien ma' Lino Cini, bidwi organiku, llum ħa nitkellmu fuq is-sage, is-salvia, li hija prodott komuni ħafna nies insibuh fid-djar tan-nies, jintuża ħafna U Lino ħa jispjegalna kif nistgħu nkabbru s-salvja, is-sage, id-dar. Ejja, tajjeb.
Kif għedt inti, di popolari kemm bħala mediċina u anke fit-tisjir. U żmien il-Milied jużaw ħafna mad-dundja. Apparti minn. Dika mhux ħassibni nużah żgur. Iva. Imma din hija pjanta Mediterrana. Arbuxell, jiġifieri pjuttost salvaġġa. ma tridx kura jew attenzjoni partikolari. Di tagħmel tajjeb pereżempju jekk int għandek roqa, tkabbara mal-klin jew il-ħaba, rosemary, tagħmel tajjeb ħafna. Issa, di biex tkabbara eh, kull ma trid trid ħamrija sinjura ħafna, eh, ħafifa u mobbija b'materjal organiku. Di ma tix ħafna ilma, pjuttost eh, tħalli l-art tixxotta Qabel ma tija dik il-naqr ilma. Tippreferi kemm xejn, kemm xejn umdita, imma mhux ħafna ilma. U anke tajba li jkollha ftit dell. Ammont ta' xemx mhux tajjeb għal dil-pjanta. Ħafna dell jew ftit dell? Le, numru ta' sigħat mill-ġurnata jkun delli, importanti. Għaliex u tajjeb ukoll ngħid li Trid tħaffilha l-weraq minn taħt biex ma timmuffax għax għandha t-tendenza ehm, li timmoffa minn taħt. Allura Kemm tikber lin?
din tikber pjuttost mal-art twessa milli tola. Ekk li għalita. Tikber ta' tifreġġi xpiedi, ma' kat eh, zjed ta' Jiġifieri, u ma tolix ħafna, kif qed ngħid, iktar dak il għandha tendenza li tifrex mal-art fil-baxx. Hi tkun tajba imma min għandu ġardina li tkun ħdej is-siġar pereżempju. Mela, di tajba ħafna ġol pozz pereżempju. Tajba ħafna. U issa nagħtu. Fil-fatt aħna ħan niżrawha ġo pot. Inħawlu ġo pot, eħe nagħtu eżempju għaliex tagħmel tajjeb li tkun ġo pot, għandek iċ-ċans li anka tressaqa meta pereżempju eh, din eh, tgħix għal sentejn tlieta ta' Jiġifieri, kif tkun imbagħad fix-xemx sajf sħiħ, dak ix-xemx qawwi, hemmhekk tistenna li titlifha. Għandek il-vantaġġ li ehm, fil-pott tista' ċaqlaq minn naħa l-oħra. Mela, issa, ħalli ehm, nagħmlu proċess, din ħankabrula il-qasrija tagħha għaliex diġà qiegħda bleru marsusin u waslet Għal kif ngħidu bl-Ingliż. Dat tip ta' pott huwa daqs ideali għal xi ħaġek? Iva, tikkontrolla, tittożbor il-frijaj l-antiki tagħha, il-qodma, ħalli t-tela ġdid u t-tija s-saħħa, il-ħajja mill-ġdid. Ehm, di għandek, ah, jisim daqqa saw, jiġifieri tikbe, trid tikkontrolla il- kif taqbattajt il-kobor u l-ewwel sena din ma tibdix taqta minna ta' trid tħalli eh, tiskorri sena qabel ma tibda taqta' u tuża minna. Mela, ħalli. Mela, issa ħanibdew il-proċess illi illi illi. Hawnhekk għandna ħamrija fertilizzata u mobbija b'materjal organiku. Sewa, f'dan l-istadju ħamrija xotta. Issa, eh, namlu l-bejta, jew ħofra, mhux fonda żejjed illi il-wiċċ eh, tal-qasrija ikun il-livell tal-ħamrija li għandna. Hawnhekk ħanżidha ftit ħamrija oħra biex inġibuha kif nixtiequ. Sewa. U intu l-ewwel darba peress il-ħamrija xotta rridu intu naqrilma li tiġi omduża u nħalluha hekk. Sewwa, ma mhux li nifqgħuha bl-ilma. Ma kif qed tgħid inti mhix pjanta li trid tagħtiha ħafna kontinwazzjoni ta' ilma. Meta tiġi biex issaqqiha, kważi kważi jaqbillek tara li l-ħamrija nixfet tal-wiċċ, il-parti ta' fuq xotta. Umbat ittiha ftit ilma illi arġajt tajta ftit umdita, mux abbundanza. Perfett, grazzi lin. Eh, ċertament pjanta illi naħseb ħafna ħaj jippruvaw jesperimentaw id-dar biex jkollhom, kif qed ngħidu hija pjanta illi tista' tkabbara ġoppot faċilment mhux eh, illi tikber sew u hija minna nnifisha żgur għandi ħansibu użu għalija ġoddar. Nirringrazzjak lin nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u Malino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.